Antonio Guzman Blanco, presidente di Venezuela, a hasi un petishon na gobièrnu di Kòrsou pasobra Kòrsou ta tin algu ku nan ta ke. E pregunta ta ta kiko nan ta ke asina tantu ku nan ta hasi un petishon na gobièrnu di Kòrsou pa hañ'é? Ora gobièrnu bisa okey, ta bon, bosnan por hañ'é, nan mester bai pensa wòrdu ta unda e kos ku nan ta pidi Ta, pasobra niun hende no ta a sa nan mester bai buska. Awor, den e kosnan ku mi ta buska, mi ta lesa un buki di aña dies ocho tantu di un meneer Teenstra. E tabata un, e tabata envolvi ku agrikultura, anto el a pasa rònt Kòrsou skibi yen kos. Anto den e lokual ku e ta skibi, e ta deskribí e lugá kaminda bo por haña. Loke Venezuela ke. Awo, e ta yama e lugá Rosentak. Awendia ñuena no sa unda Rosentak ta, pero e ta papia sí di un Santana hudiu. Anto esei sí no sa, pasobra no sa ku ban di isla tin un Santana hudiu históriko. Anto nan si nos por sa esei, nos por bin haña sa unda nos por haña loke Venezuela ke. Segun Teenstra, noord di Rosendack bo ta haña un Santana israelita of hudiu. Wèl nos ta aki, esaki ta Santana israelita. Di manera nan djaki nos tin ke bai wak zuid. Anto si bo wak den direkshon zuid, segun Teenstra, bo ta bai haña un heuvel, un serito. Di bèrdat, ora bo wak aki, bo wak den direkshon zuid.

Di Pedro Luis Brion. Mei mei di yen abeha maisha peligroso pa bota kinan, pero ta esaki ta e graf. Anto pa Venezuela, Brion tabata asina importante ku nan tabata ke pa e ta dera aya huntu ku nan heroenan. Wèl, mi tin ku bisa ku e graf di Pedro Luis Brion ta un poko peligroso pasobra tin un nèshi di abeha basta grandi nèt patras di dje. Anto e abehanei ta protehá e graf, e mihó ku kualke hende. Nos mester a. Kore sali fo'i djei na diferente okashon. Ke men no bai nan, mi ta kere nos tin ku ban wak un kaminda un poko mas seif pa nos bai. Awor ki nan si, mi ta na un lugá kaminda mi no tin no di kore pa abeha. Nos ta na biblioteka Mongi Maduro. Anto aki nan tin un par di buki di brion ku mi kier a waka den. Pasobra mayoria di dje bukinan aki ta skibi den un par di regel òf tin bia un regel so, un insidente ku a sosodé aki na Kòrsou. I ta un insidente ku foi chikitu mi mayornan a konta mi di dje. Anto mi ta kere e insidente aki ta demostrá gran balentia di parti di Pedro Luis Brion. gran determinashon tambe. E insidente ku diferente historiadó ta menshoná den nan buki ta loke a sosodé na Sentiores. Awor ki ta Sentiores mes nos ta bai anto, a nos ta bai via Koral Tabak.

Djai atras, ku bo mira e entrada kaminda Pedro Luis Brion a drenta pa trese provishon pa e pueblo di Kòrsou. E lamainan ta hopi brutu, pero ban wak-e mas dje sek awor pa bo mira-e pa bo mes.

Bo no por keda sin ripará kon brutu e laman ei for ta. Anto e manera pa bo drenta einan ta bo mester konosé e laman akinan i bo mester tin kurashi i bo mester tin determinashon. Algun tempu promé ku Pedro Luis Brion a hasi e hazaña aki, Un barco bay purba drenta aki na Sint Joris y el a dal den baranca kibra na Filingrana. Pedro Luis Brion a drenta e ta sa di navega e barco di bela ey corda bo, no di motor. Awendia tin barco cu motor cu bobo drenta sali cune pero el a drenta cu un barco di bela. Pasa door di tur e laman bruto ey. i trese provishon pa e pueblo di Kòrsou via Sint-Joris. No solamente Pedro Luis Brion a drenta trese provishon, pero una bes el a duna e provishon, el a sali bèk tambe bai den e mesun laman brutu ei bèk anto bai kaminda ta tin ku bai.

E motibu ku Luis Brion a drenta via Groot Sint Joris ta pasobra tur bahia parti zuid di Kòrsou e inglesnan a blòkia. Esei ta kenben ku nada, niun barku no por drenta, niun barku no por sali, no tin komèrsio, tur kos ta stagná, provishon no por drenta. Pero aparentemente Luis Brion ta tin un responsabilidat moral asina fuerte ku el a pensa, Mi tin ku buska un manera pa hiba provishon pa e pueblo aki. Ora tur porta a sera, el a bisa, No, mester tin un manera. El a bini di e manera ku niun hende no a pensa ku ta posibel, di parti nort. Ora tur kos a sera, tòg. el a buska pa haña un solushon. E hazaña di Brianne aki ta kòrda mi riba un señora estranhero. Un dado momentu Hesus a bai na loke awe nos ta yama Líbanon. El a sali pafó di Israel bai Líbanon. Anto einan el a top'é ku e señora kananita aki. Anto, meskos ku Brianne ta tin tur baia será, asina kinan e señora kinan tambe ta manera tur porta a sera p'e den un instante. Anto el a bai seke Hesus, el a bisa, Señor, Yu di David, ke mi ta usa e palabranan adekuá. Hesus a wak? Anto Hesus no a kontest'é ni un pia palabra. Na e momentu ei ta manera un porta a dal sera den su kara. Oke, e di dos kos ku nos tin ke wak ta, Hesus no a kontest'é ni un pia palabra, seta un, Anto e disipelnan tambe ta bis'é, ta bis'é, Hesus, laga e shoki nan bai, ta manera otro por ta asera. Por fin Hesus a disidí di papia kuné. Anto si bo lesa e teksto te esaki bo ta saka afó, Hesus ta bis'é algu asina ki, Mi no a bini pa bo di tres por ta asera asina. Atrobe e señora a sigui persistí, anto el a kai oor na rudia. dilanti Hesus den e posishon di adorashon. Anto Hesus ta kontest'é, No ta bon pa duna kachó loke ta destiná pa e yunan. Ku otro palabra el a bis'é, No ta bon pa abo haña e kos akinan. Atrobe, ta manera un otro porta a sera duru duru den su kara. Imaginá bo si ta ku bo e kos akinan la pasa. Kon abo la reakshoná? Pero mi ta kere pregunta ku mayoria hende tin ta, Dikon Hesus a papia di e forma aki òf a ignorá e señora aki? Anto bo sa Hesus ta un maestro. Esaki ku ta biba den hende i e ke saka e lokual ku ta biba den hende pa asina e otronan por haña un benefisio di dje. Anto den e forma akinan Hesus a saka e tesoro ku e señora aki ta tin den dje. Ñu hende a sa ku e señora aki tin tantu fe asina. Ñu hende a sa ku e señora aki tin tantu perseveransia asina te ora. El a topa ku Hesus, anto Hesus a sak'é, eksponé e tesoro aki pa tur hende di banda wak, i pa te awe nos por haña bendishon di e historia aki. Pero tin un kos mas ku e señor aki ta hasi. El ta bisa Hesus, Asta kachó ta kome e wiriwirinan ku doño laga kai abou. Wèl, pa nos komprondé e kos akinan mas mihó, laga nos ban pòs kantor ban wak algu einan. Pa ilustra e punto ki nan bon, mi mes a trese mi version di Wiri Wiri pa boso wak. Lo ke kuminsá ku un pida pan i un paloma a bira mas ku binti paloma den un rati ora. Pa e paloma ei. E wiriwiri ta su focus. Tur cos p'e ta draai rond di e wiriwiri. T'esey ta su bida. E wiriwiri cu nos ta ignorá, nan ta ripará. E wiriwiri cu nos ta haña insignificante, pa nan t'e cos di mas importante. I t'esaki ta loke e señora ta bisa tambe. El a ripará cu den Jesús tin asina tantu poder, cu djis un. Pida so di e poder aki por kambia tur kos na su kas ku su yu muhé i ku e mes. E ta tin mester di un pida asina chikitu. El a rekonosé ku e pida chikitu aki ya ta sufisiente pa trese kambio. Ora bo pensa riba sentiores. Kòrda riba sentiores komo e bahia kaminda loke ta imposibel a bira posibel. Kòrda riba e señora ke a keda perseverá den fe, el a keda keda persistí. Anto esei Hesus a rekompensá. Hesus ta rekompensá esnan ku ta perseverá. Abo perseverá den fe. Pasobra despues Hesus a bisa e señora, Sosodé ku bo Manera bo ke. Anto e ora ei, su yu a sana i el a haña e milager ku asina tantu e tabata deseá.